Naende bono nero riko are nyagitari eye are. Kware konyora buna bono nonye ebinto mbire ororo buna bono are riuga ri'engobe. Nabo are koreta bamosunge. Ng'ai bono riire arwe bono? Ng'aki eri niarengeo.
Gose abande mbarobabisete ase eng'encho bamayete ebibe biabo bagokora.

Onye tokomotiga, omogusia abwo naretete verse 8, naende rirongo ndire ororo bono, ekero ebinto ebi bionsi biachire, gwachire are ribusi, chisese chiachire ime, eh, riuga ri'engoge riachire ime, ri- ri yaani ng'a rigokanya rende bwango omonto takabasa gokora ki? Takwa. Omogusia nabwate rirongo, lakini naende rirongo erio omanyete ne ase emete riare korwa. Ta- imo- torora riraba ribuchire iga, oteba ng'a eri neri rirongo. Rirongo ri'amasangi nemete egosambwa, emete emenge, na kegora oboigo bwa omogosi atebete ng'a enchogu yane emete emenge. Emete emenge omanya gosangania amaraba gete, tobasa kogenda ase amaraba chipaara chikoimerana iga, eeh, okogenda okogenda obuche ri- ri- riraba riria iga, ritabwa a- a- ari ake aribekeranie ri ekenanti.

Igo ng'a rirongo ndiro, lakini tari banto bonsi bako- bakoritoma. bakoritor- bakori- bakorirosia naende bagotoritumeka nonye na abana omanyete ngoitora abana ekero go- omwana oo ekero arwarire ogokoenda isiko ogokomoa eriogo okure igo rirongo eri bono eriko ria ekero omogusia are korirosia noria okorirosia iga akorirosia riagende ase endagera. Abanto b'efamiri eye basanga bonsi, basibani. Bono korwa abwo, bono abwo nogokorendera, naende onde na- nabande buna togokwana ekero baranyare babe bakong'ainwa ba- omanyete mbaro bagokora bobisi. Ekero baraba omanyete ng'a ngochi gotebia omong'ina one nkombwate are ng'a eriogo eri neriaki ogotoa. Baruta ase amache okonywa okwo,

Ekiagera abana nainwe nko ba affect more. Aye buna ng'ina omwana onye kogosoka isiko, goka omwana eriogo ngokwa are. Abanto abange abang'ina abange baitire abana babo ase eng'encho yogotamanya. Abagaka abange baitire abana babo ase eng'encho yogotamanya. Yaani ere amanyete ng'a nere bweka na omokungu babwate amasaga. Lakini ekero ogotwara ase efamiri yaye ng'ina, ng'a yaani mpaka ase abana babo. Gechiata chanchianyu. Gechiata chanchianyu. Ekiagera abana babo buna akorwara iga akona nyagitari.

Naende riri very expensive ekiagera oria namanyete ng'a abanto abange Inche mbwate gento ki ere kere kere eh, kere boronge naende abanto abange bakogenda ororo nonye takobatora amarieta lakini ngontebie are ng'a abanto bagotachoa sana
Ni- nimomanyete Eh, ekiagera nimomanyete naende agonte riarure abakare riachire America abanto bagocha ng'a gaki tokonye riarure riachire narure. So baria bagokora mbamanyete ng'a Masangina akorete ki? Bono ndasanga rirongo eriya na- na- na- na mokane na abana. Basi, bono bwesibie Mokane ase tai agenderere. Eh, totakeiri bono ogenderere, otagete bono bwe- bwe- otigere abwo. Lakini gwakonyire efamiri eye ng'a in case kende gionsi gekoba, gose na oborwaire bwaba, bono makori tagocha. Amakori arache nari oborwaire oka. Alright, korende twarakwaneirie ebinto ebinge omorigereria igoro ye amasangi. Naboigo ntobe tokoreta chi topic chinyinge chiga chire okuna omogusi ase chi point chire ao ao. Amang'ana ara amange omogusi atarasoma. Ebiriri mbiro, oborogi mboro, ebinto bire ebinge kabisa chinderi, egento kere tokwana ande gekorokwa egento mbire twakwana tokorokwa endamwamu, egento nkere twakwana ebinto mbire ororo omanyete buna bono okonya goteba igo. ebinto bigokuna omogusii naende bigoita ebire ebinge, bigoita abageni ibo. Toche buna bono gwateba am- ntobwate nonye na abanto aba bakorokwa ng'a yaani bagogo ba- bago abasoyi, na bakorigereria Omonto bwe kwanyora obwachire enchire enchire enchire enchire kumbe gwa- gwasoa. egwasoywa.
Okonyorwa Otabwire nyomba iga yateka. yateka, Eh. eh, amaiso ama

Chingencho chi'omogusi gose ekemira nabande buna mokemanyete, lakini ekero gogekwana buya ogobwata chingencho chi'omogusi, eutamatuni yaito teraeterwa naende teraeta naende tegoeta. Ninto toraete ekiagera ebigori biaetire nabo bande egento keria kere ororo. Inche nare gocha gokurera omogusi ominto ng'a, mosa korigereria elate ya abanto bagokwera bono iga, amatuko aya rero ochi magega kware kong'a motienyi one nare nogoika mareri mareri mareri, nero mareri yachete ekaera. Inki kegoita abanto baito mono, ekiara eke nakio egento totakeire kweboria? Ninki ekiara mbo malaria eria yaang'a esosera, rero nkorora abanto bakoroka esosera, abanto bare buya. Lakini nyagetari oragenda noo abanto mbache riko, amarwaire ande amao, na abanto mbare gokwa abang'e. Eke na ekemo kiabo, Matanga tori goteba ni kende. Nabo matanga tori goteba ni kende, na eke na ekemo kiabo kegochangia amakweri. Naki eki inche nagocha gotebia omogusi ng'a, tiga toinyore ng'a ki. Chingencho chi'omogusi chirachiwe gose ekemira ki'omogusi inkere ororo, obonyaka obwo mbore ororo, ogo ogokwa nkore ororo ase ensemo y'amasangi, ekero aria oko ombo omosangi oratige go- go- gosoka isiko, naria amasangi araere. Lakini onye kogosoka, ng'a nachiire ekanisa naende ko- kore okogoro okomo isiko, na okonde ime, amasangi noyo are ime yaito, naende naro agocha gotoita mono, naende moroche eria late bono igo obonyaka bore bore igoro mono, bogosamba sana. Ase ekegori eke egeke, inche ki naki nache gokoorera omogusii mote ng'a tiga twancherane ng'a ge ching'encho chi'omogusii nchiraetwe ne chingaki, nario torakonye obogima bwaito. Yes. Naende nario torakonye ekegori kia maambia, nario naende torabatebi ng'a ki, amasangi naro. Naende abagaka ase eng'encho mwachakire kobogera na abang'ina, mono na abagaka, ekiagera ekero omonto are gokwa nonye nainwe motakeri morarigereri ng'a ki, omonto oyo ng'aki akwete. Nonya nainwe mwatebia omonto ng'a ki, onyarebe ng'o aroche buna arenge. Arenge mwaroche ng'aki akwe? So, inche naki nare gokurera omogosi motena, amasangi nara ne- nekemo kiabo getakeri gotangaswa ng'a egento kegoita abanto mono gusii namasangi. Naende ge- ge- ge kiagera abanto ba ba yaani ekero okorigereria, omonto akonye obwenerete. Omonto konya obeire buya, ng'a omonto gete achi komorora, ng'a korwa ororo ekurata egachaka. Oyo nachiete igoro nanyora tore buya. Oyo nachiete igoro nanyora tore buya. Ntogokwani mpaka tokwana. Omonto konya obwenire, omonto ochiete oo, baga basangire eraini eyio, omobutore omogongo. Inche naki nagotebia omogusii ng'a tiga twancherane, ebinto ebi mbire oo, naende ebirarere rioka, ekero toratige. Lakini onye togendererete gokora obonyaga, bado amasangi nakorete ki? Nao are, naende nigo tokora are. Rioka, ekero rirorio oranyore ki ng'eyio twateba. Ngamanyare okorora ng'a ase engencho ng'a eriogo ndiro ase bakorire, omanyete nabo okonyora omonto okorire tanya konyora obomanyi obo iga, bono omanyire nabo akoenda anyore rironge riria ri- ri'ekeene eriakonye efamiri yaye naboigo atigeranie obonyaka, gose atigeranie egento onye gakonywa omwanya oime direct. Eeh na- naki iga ekero bakare bakare barekoreta abakungu batano, okareta buna otagete, okareta esayisi eria yonsi otagete, ekero tocha okore ki? Tocha kogenda isiko. Bono rero abanto mbarenge banyomete abakungu isiko batari boroka igaa, ogogo ogo bono egemo abaki naintwe bono iga, abanto bakobeka eraini. Chinyomo chia esiri.
Eeh. Gochi gokwa abanto bache amatanga amange. Abange sana naende, abande bacha bateba ng'a oyo na omogaka one okabeire, ntwanyorete abana naye. Igo abagaka baria ba kare nabo barenge buya, tiga togotebania kende ng'aki, amasangi naro, ekero toratige, naende onye onye ebeterereti, ekiagera ntogocha gokomanyera mobere oo.

Alright, buya sana. Andrew Mwach, asante sana ase ogocha ase studio yaito. Thank you so much ase ogosangana inche ase omoruburio iga. Naende ekero geke nembwate ase omogusii ore sikari origereretie channel eye. Naende subscribe by the way. Nimbe ngingokoretera chi topic chinyinge chire okoru omogusii especially ase e- ekemila eh, kiomogusii specifically. Next time nde tokwanere igoro ebiri. Ebirio biaerete.

Ekiagera inche nomogaaka naende twasangire amage, naende onye gotagete gotagora chinka, aye soki esiri. Naende emiaka yaito bono teri ya gosokia esiri, ekiagera obwo nobobisi bw'omonto. Enamba yane y'esimi eye, omwancho omo- omotegereri oyo oratake kong'ikera akong'ikera na zero seven, sixteen sixty, ninety twenty six, zero seven, sixteen sixty, ninety twenty six, nari omache. Henry omoache korwa chinsemo chia bokina. Kinami Getahi.
Ee, banto ba Nyangosoro bono. Ah, Tore ensinyo are rogoro. E- e- Etauni eri ya Ngoki ebe Mosiambari. Mosiambare. Ebarori.
Eh, omanyete omogano oria ekero ninche nkoyoreta ekero naende toraumera na engaki ende, Mm. ng'a nkarenge kane, ng'a ka- ng'a ka- kagena kane, eh, ng'a nka- ng'a- ng'a kagena nkarenge kane karenge ake goka ngoko, Yeah. na goka ngoko nka- kagena ako nkarenge goka ngoko ng'akaa kabori kane, yaani nkabwate eprocess.